Kei ngā i, kei ngā we i o ngā maunga waka i ku ui mai, i runga i te reo karanga o te uru, nau piki mai, nau kake mai, a ki konei ki tangi ia o koutou mate, o tātou mate. Ko rātou te unga mate ki rātou, ko tātou te unga ora ki tātou. Tēnā tātou katoa. Nau mai oki mai ki tēnei wā anga e kīia nei ko Te Kupu o Te Uru, ā, kua Lana Te Piki Broughton tēnei, ā, ka maitai tātou ki te whakaoki i tō tātou aro, ā, ki ngā pūrongo ku ua ake i Te Reo o Te Uru i tēnei wiki. Nā, ka tīmata ake tātou ki tēnei pūrongo e āngai pū ana ki Otupaia, ā, me te āta whakariterite i tētehi wā i o reira, ei wā i tūtakitaki nō Otahi, Mō ā tātou, mō tātou whānau. Kei a koe e Phoenix te wā.
Ko nga ngaru nui, ko nga ngaru roa e papaki kau ana ki te takutai ki Waitara, e kiia nei ko Otupaia. Na te kauni era o Ngamotu me te ko atu tumu ana, ara ko nga apu o Manukori'i me o Taraua, Ngā waka ritenga mō te tiro anga au o tēnei whenua. Kua roa te takatū o ngā apu o Manukōriʻi raua ko Otaraua, me te kauniera o ngā motu mō te waka wānake i tēnei wā i tapu. E ā uru au mō ngā uri o Waitara. We started this process about three and a half years ago and um the concept work for Marine Park Otapaia came out of the Land Settlement Act um for Waitara.

Kua mi aro te ma i ngā tai ki ngā apu o tēnei āpori. Ki te wakarite i ngā waka rākeitanga ki ō tupaia. It's just been such a privilege and a joy to work with the hapu here and the and the community here in Waitara. Um the passion and the um and the ideas that have come through from the rangatahi and the um community to help us

Tonga was here, this gem was here, and inviting other people from out of Waitara to come and join us in this beautiful area with our wahi tapu, it's a it's quite a significant place here um, where our people lived. I te timatanga o tēnei mahi i whakaaro ake te kāhui whakahaere Ka takaroa te whanaketanga o tēnei wā i. Engari a Taranei Davies anō, nā te tautoko o te āpori ka tere te waianga i te tiroanga o. When we first started we thought it would be quite a long process because obviously all of the development requires funding but there's been a whole lot of external people interested in helping us get this off the ground so it's looking like it'll speed up. And we anticipate that over the next three years we should get to a point where we'll be fully complete with all of the development. So it's really exciting. I te toru tau ko te manoko nui kua tutuki i tēnei mahi. Kia puawai mai te manaakitanga me te waka wanaungatanga ki roto i te āpori o Waitara. Phoenix Manly Green, Te reo o te uru.
Kei te mihi atu e Phoenix, tēnā koe i ngā whakamauki mō te pūrongo nei mō Tupaia. Me Tētehi mea i rangona e au, arā ko te mahi tahi o te Kauniera ki a tangata whenua. Ā, ehara i te mea e mea ou tēnei ki a tātou, engari kai te rongo i te ia ia o te tangata, o te rōpū, o te ngākau o ētehi, o te nuinga pea nge, ā, Ki tika tērā maʻitaʻi. Ehara i te mea ka mātua i te ui noa, arā ka kīia a Ku Uitaʻi ki te iwi, ki ngā iwi rānei, engari kai te āta waka rongo a te kauni era e ai ki ō rātou nā kōrero, ā, ko te mea nui, kai ngā ua o ngā wakaritenga nei a Te Toʻu Nui, a kai te noo tau, te korikori raanei a o te iwi, a ka kitea mena raanei a teera e ora ana, e maaramatia ana a i te ao nei. Hoi anoo i te iwi, a ka uri anoo te aro, a ka uri ake ki teenei puurongo e aangai ana ki te whakaritenga o ngaa whare A ia uru i ngā whānau.
E mōhiotia whānuitia ana e tātou ngā tāruketanga o te reti whare, ā, ko te tihi o Ruahine tērā e para ana i tētahi ara anō mō tēnei hāpori hei hoko whare. Ko te take matua o tēnei kaupapa, he āwhina atu i te hunga o te hapori nei e hiahia ana ki te hoko whare. My mum actually told me about it and the process was almost over three years long like I didn't even know that I was chosen for this until we were attending meetings and even now it still doesn't feel real because when you're trying for something for so long you

Kua waihangatia e Te Tihi o Ruahine tēnei kōwhiringa mō te hunga hiahia ki te hoko whare, ka rēti, ā, ka tīmata anō hoki ki te utu mō tō ake whare. Kua roa mātou, ā, te hunga o tēnei hapori e hiahia ana kia, kia hoko whare nā runga anō i ngā aupēhitanga o te. te rēti, ā, kīhai i taea tērā āhuatanga, ā, nā wai, nā wai, ka hua mai ko tēnei kaupapa, ā, mā ētehi o tēnei hāpori, ā, tēnei hunga, ā, tēnei kaupapa e whai. Hei tā te utanga, nā te turakitanga o ngā whare o mua i wātea ai tēnei whenua hei takitakinga mō tēnei kaupapa. Koinei te terenga tuarua o tēnei kaupapa, ā, i te tau 2021, ko te terenga tuatahi tēnā o tēnei kaupapa, nā reira, ā, he nui ngā akoranga mai taua wā ki tēnei wā. I've probably been on it the longest, um, I didn't meet the criteria the first time, um, which was kei te pai, I learnt a lot about budgeting, did a lot of courses beforehand,

eyes light up that they know they're going to get their own room um, and then they know, they know that they have a, a say in everything that, they, that, that we're going to do is probably the most best part. Mahue kē ana i te āwhina noa, ko tā te tihi o Ruahine, he tautāwhi i ngā whānau whānui, e hiahia ana ki te whai mātauranga moni me te hoko whare e pai ai te anamata o ngā whānau. Sequoia Haitana, Te Reo o te Uru.
Tēnā rā koe Sequoia i ngā waka mauki mō tēnei kaupapa. Whakarite ware, anga ware, ā, me te poipoi i te unga o roto. Tērā tētehi mea i rongo nā au, arā, ko te waea o te Māori, ā, ki tēnei mea te utu i tangata kē atu mō te ware e ā-uru ana i a ia, kei te kōrero mō te rēneti, ā, arā i te mea me pēnei, ā, nō reira ko tēnei kaupapa he mea whakamātau i tērā I tērā whakaritenga ka kitea i roto i ngā tau, i roto i ngā reanga, ā, i runga i te whakaaro nui ki te poipoi i te tangata ki mārama keʻokeʻo ki te pūnaʻa, ā, ki ngā pūnaʻa e āngai ana ki tēnei mea te oko ware, ā, te whakarite ware, ā, te tiaki oki i tērā ware e kore oki e mātua ai te oko noa, Engari, e maʻi ei roto i ngā tau, i ia tau, i ia tau, me maʻi tonu i ngā maʻi, ā, ko te mea nui pea, ko ērā māramatanga, ērā mātauranga, ka tae atu ki te tangata o tēnei reanga, he mea nui te tuku i tērā, i ērā kōrero, ā, ki te uki waimuri, ki ngā tamariki mokopuna, ā, i a rātou, ā, e pakeke aere ana, ki pae oki tō rātou noo ki ēnei ware, ei ā uru i a tātou, Mo te wā roa. Woi anō tēnei mea te mātauranga e kai nui. Ka uri anō te aro i te iwi. Ā, tēnei kaupapa, he kaupapa waka ira ira, ā, e uri tau tēnei, engari e ara i te uri tau o te tangata kotahi, e uri tau o te tini, arā, o Te Oranganui. Kei a Pāparauru ngā kōrero.
Nō te ōroko anganga o te puna waiora nei o te oranga nui, e 30 tau ki muri, Kua māora te kāhui auora nei ki ngā iwi e noho tahi ana ki a Wanganui. Korowaitia te puna waiora hei oranga mō te iwi. Kei te aro mātou ki te mahi ki te taha o ngā whānau, ā, ki te rohe o Wanganui. Nā reira, ko Ngā Rauru, ko Tūpoʻo, ko Te Rūnanga o Tamaūpoko, ko Ngā Wairiki Ngāti Apa, ngā iwi, ā, o te poari e tautoko ana i tēnei kaupapa, nā reira, ā, kei te mahi, ā, ki tēnei rohe whānui mātou. Ko te wēako nui a te oranga nui i te wā o te mate urutā. Ko te oranga nui o te iwi tonu. Hei tā Rāwiri Te Hina, Ko te mahi matua ko te tuku me te toa i te auora ki ngā uri. Te wā o te urutā, ko tō mātou mahi kia whāngai i ngā whānau e pēhi nei e taua ngārara. Ko tāku mahi I hōmai e Whetūrangi, ā, kia haere atu au kei waenganui i ngā kaimahi, ā, kia, kia piki, kia piki anō ko te wairua o te whānau, o ngā kaimahi e, e mahi ana i auawa. Ā, tērā anō āku mahi, te hari ngā, ngā rongoa ki ngā, ki ngā tāngata whaiora. Well i tēnei, ēnei wiki ka huri te um, te rōpū uh, paremata, uh, ā, kāre mātou i te tino mōi o te āuatanga me eme kei te tautoko rātou i a mātou o Te Oranga Nui, uh, mātou o ngā kaupapa hauora me ngā oranga, kei te te tari kia mōhio uh, ka aha. Hei tā Uru Melva Gardner. Kua kite a ia i te tupu o te kāhui auora o Te Aoranganui. Ahakoa kua mutu tōna tūranga mahi, ka noho tonu a ia hei kiritaki. Yes myself I am still there as as as a client of Te Aoranganui I'm still supporting it and hopefully a whole lot of uh, they have really grown they've really grown from when we first started Ko te manako nui o Kaʻurangi Tariana Tūria, kia mana motu ake ai te tū, kia mana motu ake ai te oranga nui o ngā iwi haere ake nei, haere ake nei. To not do too and for our people. They don't need it. What we need to do is to instill in them the belief that they can do for themselves. And I think that that was originally what the dream was, that our people, with the right support, with the right bit of resource. I te wā i tīmata au ki konei, uh, ko te nuinga o ngā kaimahi ko ngā pāeke. Engari i nāianei ka tīmata ngā rangatahi ki te uru mai, ā, ngā kaimahi mō Te Oranganui. Ko tērā te tuatahi, ā, kei te tino, ā, hīkaka iti o rātou ki te mahi kei te taha o ngā rangatahi, nā reira ka puawai ināia tonu nei ki ētehi o ngā kaupapa rangatahi, kaupapa taiohi. Koia rā tēnei ko te pō waka iraira, 30 tau te pa ake o Te Oranganui. Kua kite a Weturangi Walsh Tāpiata i te puawaitanga o te unga rangatahi hei kaimahi ki roto i Te Oranganui. E Te Oranganui, ki mauri ora ai tō ora, hei oranga mō te iwi ki āpōpō. Rauru Broughton, Te Reo o Te Uru.

Engari o te tini, a, e tiaki ana, e manaaki ana, e poipoi ana, e āta whakatupu ana i tēnei kaupapa, a me te rongo i roto i ngā tau kua nui rawa atu. Na, ka rongo i ngā āwangawanga, a, mo te uringa o te tai a tō rangapū nei. Anei pea te rima ēneti o te tamaiti wakaputa mō Iopeangi, engari kei te aro nui ki te awa. A, i roto i ngā tau toru tekau, Ā, ku kitea te uringa o te tai ā tō rangapū nei, ā, pēnei i te awa, ā, e roa rawa te awa, ā, koa ngā piko ōna, ā, ka rere pai tonu te awa. Nō reira, ahakoa te uringa o te tai i roto i ngā tau, ku tū tiketike tonu a Te Oranganui, koinā te wawata mō te wā anamata, ahakoa ngā au piki, ngā au eke, ka pakari tonu tātou, Mā te maʻi taʻi, ā, me te wa kāro auwa, ā, e wā ona me pērā. Oe anō, tāku i kī rā i mua rā, ā, e waka puta mō i o Peange. Tēnā koe Pāparauru i ngā kōrero, ā, me te whai i ngā kōrero mai i o tātou kuia me ngā pāpā. Ka uri anō te tae i te iwi, kei te aro ake tātou, ā, ki tēnei kaupapa e aro nui ana Ki te tiaki i a taiao kei reira te aro i te wā nei, ka oatu te rākau kōrero ki a koe e Phoenix Manly Green.
Ki te roto o Rotokare pā tata atu ki Arakamu, kua tae mai tētahi kāhui rangatahi ki te whakapai i tēnei kōanga manu. Nā te mahi o tēnei kāhui tū ao rangatahi, kua ngāwari te tutuki i ngā mahi uri noa i te roto mō ngā kai tū ao ki roto kare. So it's super helpful having these guys here, some of this work can't be done without them really, our average age is let's say above retirement age,

And then the next week we came back and collected the ink cards to see what the footprints were, to see if there's any predators in here. And all I had was frog prints. Ei tā Harry Bushwell, e ōnore nui tēnei te waka pai i te roto ki roto kari, ki te waka oki i te mana ki te āpori o tēnei wā i. time we done this earth ramping here um it's quite important for the integrity of the fence it keeps you know a lot of wind blows on this from the south and uh without that there it can

Kia kite nga tangata oti noa te unga rangatai i te rere ua o tenei roto. Kia wai ua ki enei mai, kaitiaki taiao. Phoenix Manly Green, Te Reo o te Uru.
Tēnā koe e Phoenix i ngā kōrero mō Rotokare me te unga e āpai ake ana i tēnei kaupapa tiaki i a taiao. Ā, me rongo te tangata i a taiao, engari me rongo oki a taiao i te tangata. Kai te kī atu, me tae atu te tangata ki tērā taiao. Ā, ko te rongo i. Te Unga e whakaaere ana i te kaupapa nei kei te ia akiaki ai te Unga Rangatahi i te iwi whānui ki oki mai, ki āta tiaki i te taiao, ki maʻi i te maʻi, ā, mā te aa ai te pōuri i te tangata ki tae mai, ki rongo te, ki rongo ngā waewae ai te winoa o raro i a ia, ki rongo ngā ringaringa ai te wai, Ki rongo ngā taringa i te au e pupuʻi ana, a, i te wai e īere ana, a, i ngā manu e kōriʻiriʻi ana, a, e mea nui te tae atu, e kore e mātua i te kupu noa. Ka rawe te kupu, ka rawe te pānui, ka rawe te kōrero, engari tēnei mea te whai wheako mōu anō, kāre ā uatanga i tua atu. Ka uri te kei o te waka i tēnei wā, ki Ngā Rauru Kītai, ki tēnei wānanga i Wakatūria ki reira, ei aro ake ki te take o te Whenua-ā-uru. Kei a Pāparauru ngā kōrero mō te kaupapa nei.
I tū tētehi wānanga e pā ana ki te Eco Sanctuary, arā, whenua ā-uru, ki te marae o Te Aroa ki roto o Ngā Rauru Kītai. E wai ake nei ko te whānuitanga o te pūrongo. He matakanohi nō ngā whenua ā-uru nō ngā tōpito o te motu i tae ake rā ki te wānanga nei. He whāngai nō rātou i a rātou anō ki ō rātou ake wheako, hei anga rautaki kōkiri whakamua. All mana whenua who are involved and and attached to Eco Centuries across the motu have come today for the first time and been together for the first time. um, to have discussions around eco sanctuaries and mana whenua and engagement with those spaces and whether or in, whether we can build something together or develop a strategy together to make it all stronger, make it healthier and make and truly connect it to ngā kawa, ngā tikanga o, um, o ngai hapu. Koe rā te kaupapa, um, ko aramai nei ki Te Aroha Mare, ki tēnei pā.

Working towards restoring the ecosystems that would have been there before. Koia rā ko te ngākau mārama, te ngākau tikanga Māori, ka ārahi i ngā mahi a ngā kaimahi nei. I te tuatahi ka haere ki te maunga, tirohia, kimihia mō ngā pests, have a look, see where they all are. Once we find where they are,

um, kaimahi Māori in the similar spaces in different eco sanctuaries or in similar kaupapa um, and just being able to bounce off each other, bounce ideas off each other um, and yeah, just feel the mana of the space really. He ua nui kua wanake ake i te wānanga nei. Kūwai wā ngā kaimahi waka ā-uru ki te kōrero tahi Mō te wā tuatahi, hei whakamana i te kaupapa e pā ana ki ngā whenua ā-uru puta noa. We've been blessed to have this kaupapa here ki tēnei whenua o Ngā Rauru ki Tahi and whānau here connected to the sanctuary that is Tarapuruhi and then Roto kare ki Taranaki ki te tonga, e Tongariro me etahi o nga whanaunga no no Tainui, Waikato, no Maungatautari, Ngati Koro ki Kahukura, Ngati Raukawa, Ngati Haua. Um, so yeah, heaps of people from the Motu have come to this kaupapa uh, representing their eco-sanctuaries uh, with the hopes of strength, relationship,

Na te wānanga tahi a ngā kaimahi waka-ā-uru whenua nei, kua māro te wanaungatanga ki te auora o te mahi. Um, I can see now a pathway where um, all of our sanctuaries uh, ki ngā motu nei o Aotearoa, uh, can start to build momentum uh, towards supporting some really good growth within the sanctuaries, which only means that um, we're going to add strength to this mission of reviving and, um, and giving life to Papatūānuku. Ka tika kia tū ko ēnei kātū wānanga pēnei nei, kia tino mārama ai te ira tangata, me pēea te tuku aroā

Tēnā koe Pāparauru i ngā wakamauki mō te wānanga whenua ā-uru i tuaki ki roto o Ngārauru i runga i te whakaaronui ki a Tāne me āna tamariki. Tērā oki te unga i tae mai i Waooki i a Ngārauru ki te tuari kōrero, ki te tuari mātauranga, te whai mātauranga mō rātou anō oki, he wānanga tūturu te a ua nei. Hoi anō, ehara i te mea ka whakarongo a Ngārauru ki ngā kōrero a tēnā, a tēnā, Arā, ka tōtika ki te kape, ka, ka tāruatia ngā whakaritenga a tēnā, engari, ka mātua whakarongo ki a taiao, ka āta mātakitaki e a ngā āuatanga o tēnei whenua, e a ngā tūkinotanga ka pā mai ki te taiao, ā, e a ngā kātū kararehe, ngā manu, ā, ērā mea katoa, ā, kei tēnei takiwā i te mea ka rerekē Ā, ki tēnā, ki tēnā, nō reira, he mea nui te whakarongo, ā, ki te tangata ai, ki te taiao hoki. Ā, nō reira, e īkaka ana ki te kite atu i ngā whakaritenga i te wā anamata. Kei te mihi atu e Pāparauru. He te iwi koina katoa ngā pūrongo ku ua ake i Te Reo o te Rū i tēnei wiki. Ā, tēnei te mihi kau atu ki ngā pou reo irirangi Māori, ki Te Korimako o Taranaki, ki Te Reo Irirangi o Wanganui, ki Kiora FM hoki. I rere pai ai tēnei manu, i tere pai ai tēnei waka, ā, nā te māngai pā o. Ko Lana Te Piki Broughton tēnei e mihi atu ana, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa.